Kei te Endgame tātou ināianei, nau mai ki WatchMojo Māori. I te rā nei kei te kōrerotia ā mātou kōwhiringa mō ngā mea kāore koe i kite i Avengers, Endgame. E mōhio rānei koe ki ngā Avengers? Pāwhiria i raro iho nei kia hono mai mā tō kūkara, pukamata rānei. Whakamātauhia te pātaitaitanga i WatchMojo.com. I tēnei rārangi, he hōmiromiro te mahi, ngā hononga ā-kōmeke, kāre pea koe i kite i te whakakapinga o te Infinity Saga a MCU. Kia mataara koe, ka huraina ngā kura huna. Tuangahuru, Edwin Jarvis. And that fellow up there's my butler, Edwin Jarvis. He'll help you in any way he can. I te hokinga o Iron Man me Cap ki ngā tau 70 mō te Tesseract me ngā Pym Particles, ka kite a Tony i tōna pāpā, i a Howard Stark. Ka pātai atu a Howard ki tana taraiwa mēnā rānei kua tūtaki kē ia ki a Tony. I rua ngā āhuatanga hirahira, koinei te take i kōwhiria e Tony te ingoa Jarvis mō tana AI, ka tahi, he mea tapa ia ki te ingoa o te tuari o te whānau. Jarvis, you there? At your service, sir. I mōhio kē pea ngā pononga o Agent Carter, nā te mea ka hua ake te kiripuaki i te hōtaka rā ki te āwhina i a Peggy ki te whakawātea i ngā heitara a Howard Stark. Far from it. Last summer I caught the cook pocketing the good spoons. Tuarua e hāngai ana ki ngā kōmeke, i reira ko Jarvis te tuari o te whānau Stark, ehara i te AI ka huri hei Vision. Tuaiwa, Rescue. I got you. I got you first. Ka uru tomo a Thanos i ōna mata, ka mate te katoa ki te whawhai, a Pepper Potts hoki. Ka tae atu te wahine mau roa a Tony Stark i roto i tētahi hūtu Iron Man motuhake. I ngā kōmeke, nā Tony te hūtu i hanga mō Pepper, ā, ka whai ariā anō ia ka huri hei Rescue. Ahakoa he rerekē rawa atu te hūtu o Rescue i MCU, i te hūtu o Tony, tērā i te hūtu o Rescue i ngā kōmeke, ko te nuinga o ngā ōritetanga ka mau tonu. E kore pea tātou e kite anō i a Pepper i roto i tana hūtu, nā te mea i. Ki a Gwyneth Paltrow, ko te Endgame tana kiriata whakamutunga mō MCU, heoi anō, he maharatanga pai mō tētahi o ngā kiripuaki tautōhito o te MCU. Tuawaru Joe Russo cameo! Mēnā koe i mōhio ki te tangata e kōrero ana ki a Cap i tā rāua hui mahere ora, he take pea i mōhio ai koe ki a ia? Tuatahi, mēnā i mātaki koe i ētahi o ngā kōrero i muri i te ārai, i ētahi uiui rānei mō Endgame, kua mōhio koe ko Joe Russo tēnā. Ko rāua ko tana tuakana, ko Anthony ngā ringatohu mō Winter Soldier, Civil War, Infinity War, me Endgame. I mōhio hoki pea koe ki a ia i tana rata ki te whakauru i a ia anō ki roto i ana kiriata, i Winter Soldier, ko Doctor Fine ia

I kite pea koe i ētahi tāngata nō te hōtaka community? He maha tonu ngā tāngata o community i whai wāhi atu ki MCU. I whai wāhi ngā Russo Brothers ki te hōtaka rā i mua i tā rāua piki ki ngā kiriata tuahangata, ā, i tōia e rāua ētahi o ngā tāngata o te hōtaka rā ki te ao o MCU. Tony, so generous! So much money! Wow! Kia pātaihia te pātai, ka kite rānei tātou i a Chevy Chase i MCU? e kore pea. Can you believe that? I can't, but you can, so that's fine. Toono the next Hawkeye. I te tīmatanga o te kiriata, ka kite tātou i te rironga o te whānau o Hawkeye i tētahi pikiniki, kātahi a Clint ka whai i te aka tāepa. Heoi anō, i mua i te rironga, i te āwhina a Clint i tana tamāhine me ana pūkenga whana. Ka tapaina ia ki te ingoa Hawkeye nōna ka whiwhi bullseye. Ko te tamāhine a Clint te Hawkeye anamata i MCU. Kua puta i a Varadi te kōrero, ka whakaatu a Disney Plus i te hōtaka Hawkeye, ā, ka whai wāhi atu a Kate Bishop. Engari kāre anō ngā kōrero kia puta i te āhua ki a Clint me tana pononga. Tuarima The Fortnite Connection Tē aro pea i a koutou i te tākaro Fortnite a Korg, Meg me Thor. Ki te kore koe e tākaro, e kore pea koe e mōhio ki te hangaia-tanga o te kēmu ki te kiriata. I tērā tau,

E mōhio nei tātou i Endgame ka whai kāinga hou a Thor me Ngāti Asgard i te ao nei nā te mea i turakina e Thanos tō rātou papa kāinga me tētahi haurua o te iwi. He hononga tēnei ki ngā kōrero i ngā kōmeke, nā te Ragnarok i Asgard i turaki, ā, ka whai kāinga rua a Thor pātata ki Oklahoma City, Ka huri tērā wāhi hei Asgard i te ao nei. I te kiriata MCU, he tāone hiika iti, engari i ngā kōmeke he whare ariki nui kua rewa i te papa. Ahakoa tērā, ka turakina te kāinga hou rā e ngā Dark Avengers a Norman Osborn. E tūmanako ana, e kore a Asgard o MCU e whai i tērā tauira. Asgard is not a place. Never was. This could be Asgard. Asgard is where our people stand. Tuatoru, Hail Hydra! I tēnei kāpeka hātekehi i muri mai i te Pakanga o New York, ka hoki tātou ki te kāpenga whawhai i te ara rewa i Winter Soldier. Ka rawekehia e Cap ērā mōhiotanga hei tinihanga kia pōhēhē ngā tāngata o Shield, he tangata Hydra ia. He hononga tā Cap ki Hail Hydra ki ngā kōrero Secret Empire, i reira he tangata Hydra ia. He cap kino tērā, engari tonu ka riri ana pononga i tana whakawhirinaki atu ki ana hoa riri. Tuarua Morgan Stark. Last night I dreamt we had a kid so real we named him after your eccentric uncle what was his name? Morgan Morgan. I Infinity War, ka kōrero a Tony ki a Pepper mō tana moemoeā, i tana moemoeā i whai tama rāua ko Morgan tōna ingoa. Ka hipa te rima tau, ka whānau mai tā rāua tamāhine, ka tapaina ia ki te ingoa Morgan. I ngā kōmeke, he karanga tahi a Morgan rāua ko Tony. Nā tērā, ka noho a Tony hei hoariri ki a Morgan, ā, ka ngana a Morgan ki te tango i te mana o Tony. Nō reira, he aha i kōwhiria ai e Marvel Studios te ingoa o tētahi o ngā hoariri o Iron Man? He ingoa mō tana tamaiti? He kura pea e huna ana i te anamata o Morgan? E kore pea. Tuatahi, Cheeseburgers. Ko te tangihanga o Tony Stark te whakawātea o te kiriata nei. Ko ia te utu o te turaki i a Thanos me tana ope. Ko tētahi o ngā tino wāhanga o te kiriata, ko te whakautu a te tamāhine, a Tony Stark ki te pātai a Happy Hogan. Ko tā Happy Hogan, he kāi māu, ko te whakahoki ko Cheeseburgers. Ka menemene a Happy me te kī atu koirā te tino a tana pāpā, ā, he hononga ki te MCU kiriata tuatahi. Ka hoki mai a Tony i tana mauheretanga ka tonoa e ia tētahi. I've been in captivity for three months, there are two things I want to do, I want an American cheeseburger and the other is not what you think. Ko te Endgame te ira kati, te wāhanga whakamutunga o tēnei pakiwaitara i tīmata i tā Jon Favreau, Iron Man, i 2008, nō reira e tika ana kia whai hononga ki te kiriata I wāhi i ngā mahi. Hogan, What on earth drive. for? Cheeseburger first. Kei te whakaae rānei koe? Tirohia ēnei kiriata pai i WatchMojo Māori, ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou.